Ульяновск өлкә хөкүмәте ел саен төбәктәге иң үрнәк гаиләләрне алтын китапка кертә. Әлеге китап ел саен 12 сентябрьдә гаилә көнендә шәһәрнең төп мәйданында губернатор катнашында халыкка тәкъдим ителә. Быелгы алтын китапка 153 гаилә кергән. Шуларның 43-е татар гаиләсе. Әлбәттә, күп милләтле Сембер төбәгендә бу китапка берничә дистә татар гаиләсенең керүе очраклы түгел. Димәк, халкыбыз әби-бабаларыбыздан калган татар гаиләсенең тотрыклы нигезен, аның тәртипләрен саклап яши белә. Андый гаиләләр турында өлкәнең Өмет газетасында да һәрдаим язмалар бирелеп бара. Быел инде ул безнең ел дәвамында барды, үрнәк гаиләләрнең һәрберсен теркәп бардык. Менә иренмичә генә мин Санадым аны, 36 гаилә теркәлгән безнең. Бүгенге гаилә бәйрәменә дә шуларның кайберләре чакырылган. Инза районыннан Асия һәм Каюм Абушаевлар 1962 елда никахлашалар. Каюм абый өйләнү турында әнисенә кайтып әйтү көнен әле дә хәтерли. Әле кич никачамын, әнигә сөйлим дип, монда авылда да күп кызлар иде, минем карт күп йөриләр иде. Әле, әле ни, нәнәй ди. Сыер сабай ияк алды. Ияк алды. Кая барасың үзен нәрсәдә? Мәтәм чо әттеме? Асия апа 60 елы кияүгә чыгар алдыннан әнисе әйткән киңәшләрен әле бүген дә хәтерли. Әнием миңа шундый киңәш бирде, Яшьли китәсең, балам, түзәргә тырыш. Анда Коняна да бар, кеше килдермә. Кешедән башыгызны килдермәгез. Синең кайта китә иреме? Син барасыңмы, торырга тырыш. Киңәш дигәннән, бу көнне әти-әни киңәшен күпләр искә төшерде. Әни әйтте, аракы эчмә, тәмәке тартма, яхшы гына тормыш алып бар. Мин авылда шулай тормыш алып барам. Ике ай итеп йөредек, сөйләшеп йөредек. Аннары соң ул миңа тәкъдим ясады. Тәкъдим ясады да, мин риза булдым и кушылдык, никах укыттык. Бөтенроссия татар гаиләсе фонды җитәкчесе Миләүшә ханым Гайфуллина гаилә бәхетен шигъри юллар белән тасвирлап бирде. 53 ел, 40 ел, 30 ел тату булып яшәү, ул бәхет. Бәхет нәрсә диеп сорыйсыз сез? Ничек аңлыйсың бит бәхетне? Сез бәхетле, халык якын иткән җыр һәм моңнар белән бәхетле.

Торырлар да кайт, күңелем һаман да шул якта.
Өлкә бәйгесендә утыздан артык гаилә катнашты. Финалга бишесе чыкты. Аларның һәрберсе дә автономиянең үрнәк татар гаиләсе дигән алтын китапка кертелде. Һәрберсенә таныклык, диплом һәм Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре дә тапшырылды. Менә шушы матур юбилейларына килеп җиткән гаиләләр бик күп алар бездә. Алтын туйларымы алар бер, Зөбәрҗәт туйларымы, Бриллиант туйларымы, алар бер-берсенең күзләренә әле дә ихтирам белән багалар. Юбиляр гаиләләр кичәдә яшьлек елларын искә төшереп, җырлар җырлап, гомер юлындагы тормыш кагыйдәләре, киңәшләре белән дә уртаклаштылар. Мин шул хәтле телим, яшьләрнең бүген. Ачуланышалармы алар, бер сүзгә киләләрме? Игенче иртә белә торган вакытта аны онытсыннарые. Ул көн үлде бит инде. Хәзер яңа көн башланды, яңача башларга кирәк. Шул вакытта, әгәр дә син таки искене искә алсаң, менә син миңа кичә шулай әйттең, болай әйттең, ул кабара, чүпрә кебек кабара, тагын шушасың аннары искә алмаска. Румия апа булачак ире Дамир абый белән бер авылдан, бер сыйныфта укыйлар алар. Мәктәп елларыннан ук бер-берсенә ярдәмләшеп яшиләр. Бер-береңә булышырга кирәк. Бала-чагаң була, бала-чаганы үстергәндә дә аны сайлап торырга кирәкми. Пазункция дә була, җуындырырга да кирәк, суын да хәзерләргә кирәк, идәнен дә сөртеп алырга кирәк. Без моны икебез дә гомер буе өч смена эшләп, икебез дә балаларны садикка беребез кайтадыр идем, беребез китәдер идем. Беребез садикка илтә дери, беребез ала дери, шулай бер-беребезгә булышып яшәдек. Ә менә Чардаклы районыннан килгән Венера һәм Шәүкәт Мөбиновлар, икесе ике төбәктән. Венера апа Башкортстаннан бу якларга 1972 нче елда килен булып төшә. Сүзгә килгән вакытта бер-береңә юл куя белергә кирәк. Шәүкәт кызулангадан мин сабыр тордым, мин кызулыганда ул сабыр торды. Шулай булгач, без шулай шуның өчен инде 50 ел гомер иткәнбез ди. Бер-беребезгә уступать итеп тордык. Ниндидер проблемалар килеп чыга икән, бергәләшеп, сөйләшеп, аларны решать Бу көнне яшьлек елларын сагынып сөйләүләр дә, яшьләргә киңәшләр дә һәм җырлар белән котлаулар да байтак булды. Үзара аралашу бәйрәмнең тантаналы өлешеннән соң бала аныклар белән бергә мул өстәлләр артында да дәвам итте әле. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.